Mtete makadi hasi tiripo isu tiri kuona muri kuita chirongwa chakanakisa zvikuru chehuku ichi chamungade kutiudzawo kuti chakanakira huku dzamuri kuita pachena dzichingofamba madiro chii dzekuita kuti huku idzi dzinofamba dzakasununguka plus dzinodya tunhu twakasiyana siyana kubva dzese tinoka tumasvosve tumajecha tuhuswa zvese dzichidya tuhuswa twakasiyana siyana saka hadzina mushonga wadzinopihwa nodzinongodya zvinhu zvakaita se zvakangosiyana siyana plus dziri free zvinenge zvichingofamba saizvo kungosikwa zvingotendera tendera kudai so mhm. ehe okay saka imi mungati apa tiri kuona murudzi pachikafu e, tingati chi chikafu chamuri kupa ichi nezvachonhonga tingati susu chikafu chamunozopa ichi chenge chiri chishoma here coz dzichanhonga chimwe kana kuti mopa chakakwana asi dzichizonhonga zvimwe kungoitirawo chakakwana dzichingokunongera nonga kuti dzangoitawo addition yadzo kuti dzikwanise kuwedzerawo hadzo but tinoita dzipa chikafu chakakwana ehe tikaona kuti dzine tufarira twegreen tumatombo chichise huku dzingocha dzinoda kujobora jobora ehe saka imimi mungati huku idzi ndedzechii ndedze mazai oh, ndedze mazai saka mungati pamazai um, am- adzinokandira dzichingo hanzi dzinenge dzangokandira pese pese aiwa Eh? ndinonokandira umu dzine padzokandira nokandidzokanza mukati Ehe, kana asi- azoda kukandira inotokwira ndikwira maradha achienda ku- o ayo maradha maradha ayo ikwira kuenda kumateneti okay dzoenda kumateni dzoita mazaya acho sezinongoitawo vanhu Ehe. kuti kana nguva yakwana aenda kupi saka dzakaziva sei kuti ndokunokandirwa iko unodzitraina o oh, munotodzitraina ah. mukaona dzakuda kugara pazviye zviye ati munoziva kuti pekutanga kwadza kuti mukasvika padzidzi dzogara pasi kudai inodiyada kukanda mukaona dzakanda mazai dzikaita mazai crate 30 motora mazai aya moisa umo moisa tuhuswa maradom ikaona mazaya ibhaisa kuti uko ndokuita sei oh. unokandirwa bhaisa kuti nokwira uko saka munotoitraina totodzitraina ah, ainga zvakanaka kuziziva kuti dzikwire uko
hauzoshayo hako mashoma pasi dzinokangoitawo imagine dzinokuitawo vanhu vamwe vanosunungukira munzira eh, ndizvozvoenda kumateneti saka kana dzakukandira pese pese hadzizopwanyere aiwa hadzipwanye oh, ehe sei dzisingapwanye dzakapiswa muromo ya hadzina muromo so hadzina muromo tasi eh. dzakatsva muromo eh. dzese dzakapiswa miromo okay mm.
okay miromo yacho yakatogomara kudhara ya eh nditozviona
dzakapiswa miromo dzisawani kwase kurowa mazai
koma ngadziyeka dzimbodyoka pamaoko eh.
hadzidi asi ndiri kutoona iyi haita haitombori eh. na muromo iyi eh, saka muno muno maza muromo munodumbura nei because ndiri kuona ka muromo wakato uyu wakatoita kuwe dzakatopiswa kudhara wanoita kupisa ehe nonga wanoita zvekupisa nechinhu kiche chimwe nechi chemagetsi because zvinhu zvinhu zvakawanda kuitira kuti
pwanye mazai dzisapwanye mazai neidzo futi kurumana rumana izvozvo chaizvo okay okay ah inga inga zvinhu zvakanaka izvi e, saka imimi pahuku idzi chinhu chamungati imimi chamofanirwa kuita kuti dzinge dzichikupai mazai akakwana akanaka chii kamanagement kamunoita kakasiyana nezvimwe chii chamunofanira kunge muchiita chikafu chadzinodya dzinodya chikafu chakafanana neyero maize soya beans nemozosanganisira neconcentrate chikafu chadzodya sausage kuti dziite mazaya eyero eyelo yoku yake eyero ehe uyoku hweyelo hazviko kuti zvatonhonganonga chingawedzerawo futi kuti yoko yacho inatsonaka ah, ah, zvinofana kuita edition sekuchibhoika dzechibhoi dzinongodyawo dzichingodya twakasiyana ah, siyana mukataura zai ramakutaura rechibhoika rekumusha iri ka zai riya rinonaka kana iro ndo zvarakaita eh, ini ndakambopuwa sadza nezai rimwe chete eh. nawadzimba muto pamutoko apa eh. takapuwa zisadza so nemazai mairi ari bhoti wakatora raweni rangu eh. zvikanzi ah, craig ngatidye sadza takarirova sadza tikapedza indine zai hwani iwo hwani tikapedza tikazonwa mvura ah, ndakatoguta zvekutodzoka kumba eh. nyaya handiikanganwi yekuti ndakadya sadza nezai one bcause zai ranga rakasimba rine mm, eh, munoziva zvezve zvekuti uri kudya chinhu chinonaka eh, chinenge ah, ndikati chikoakuisa mvura exactly saka ndakatoguta sa zai iroro kutaura chokwadi zai rekumusha nezai remusupermarket kwandiri zvakasiyana asi mukaona zai redzidzi zvakafanana nerekumusha eh, yakaoma
riyoko yacho eh, saka zvichireva kunhonga nhonga kwatinoita futi tunhu tumatombo tuuswa twegreen tumbuyu tumawerzichikafupakuchikafupwanya chikafu dzinononga dzicheketa pachisakafuriro Vani mwadze kuti bwezi dzine matombo futi mwana. Eh apa eh. eh. Saka dzinonga matombo futi. Pakicheka kafu. Oh, ah. Chikafu chikaja choita se izi kupwanya. Eish.
Mm. Ayo izvi ndazvifarira izvi. Saka tingati here imba yaka kana tichitarisa kuwaka imba yehuku. Mm. Handinoitwa zvidhina izvo sikwa fenzi, sikwa marata chichi. Tingati Izvi zviri nyore here kutanga project iyi kana munhu afunga wakuda kutanga wega zvino inotangika here izvi eh, zvinotangika uchinge waita mari zvinoda mari nokuti zvinoitika nezvekuti handimoona kuti ngori dze dzakadai so dzikarara umu pasiwo pazara nhasi apa hadzichagari apa mangwana totofamba tizosaka muchifamba tichidambura kudai oh. saka each and every day dzofanira kufamba todimbura 2 meters kumashure tobva taganhura kuti dzadzokere kumadhokoro kuita chirwere oh apa muri kuitira kuti zvirwere zvisauye so papa tapazara padzakara ndipapo eh ndiri kupona kana matoto mungatodamburira nepapo dzorara wa pambira apo chingotendera kudai chingotendera chingotendera panapa dzichingoitawo ko dzichitawo kusaidi okay mm.
plus ndiri kuona kuti nareba yekuti madhokoro muzotsvaira kudidi ah, ah. because madhokoro anenge atosara atosara eh, anomuona mese mumapaipi hamuna chinhu eh hamuna chinhu makanatsochera kurarawo ehe zvichireva izvo kutiwo futi e, pasi yamadhotororo paya paya muno hanti munofurira mombe ehe zvakubatsirawo manyowa manyowa uswa ukura uri ukura eh, iyo mombe yacho inodyawo kamadhotorore huku futi eh. ehe chikafu futi chapo ipa ah, saka tiri kuti susu tikabatanidza

Mhm. mapaipi apo Ehe. kuona mapaipi akaboorwa boorwa ziwa Oh. dzimwe dzaka- dzakawanda dzimwe dzimwe ani papa dzimwe dzimwe ani kuku wo mvura inotouya yega Eh, inyaya iri Ndikuona- mudhiramu ehe iyo ifurota yekuti kana Ehe. mvura yazara inobva yavhara kuti isabude kuti isabude tiita zadza dhiramu iri ehe youya nemupaipi uno ende kane mavhiri futi kanofamba ka Ti- ti- ti- ka- kanokuti ka- easy kudhonza Ehe. Ita kekudhonza okay okay ah
ah, zvinhu zvenyu zvakadzidza kanoita zvekudhonzwa eh, eh, ndiri kutoona ka kuti
kana makufambawo distance refu mogona kuti naye trakta mokukaa ah, but tractor iyi chinodhonzeka ichi adoambisama pakanyanya kuremba ichi mm. achiremi e eh, achimborema ichi mm. eh? ah okay kana makuda wenyu zvetractor kwakudawo eh, eh. kweichi ndecheichi ndichouspray kugeza maningi aya kuseri kwamogeza maningi kunaya mushonga unenge uine oh, kuitira zvirwere tupembere nechichi ehe oh, mapedza kugeza mospraya tospraya tisa mvura ehe mobva maisa mvura yachena isina zvirwere ai ah, muri dzichengeta sevanhu imi ah, eh, asi mazai dzinodonhedza mhm.

vanza zvikuisa vanotengesa akodi nhema yavo skero vanisa paskero aiwa kana imi zai rakazoiswa paskero rinivanoita akodi nekukura kwavo kunyama mahombe anenge ari madhabho yoku mamwe madiki ndo matengeserwa mamidhium nemasmall zai rakuiswa paskero eh, anenge akasiyana kukura kwavo kukura eh, kunyama ane madhabho yoku eh, chimwe ya plazika mambotaura ma, ma kuti zai rekumusha rinorema yoku yacho yeah. saka uremu hweyoku huya huyaka ndo mune value yezai ende zai toziva isusu kuti mune mafats ma, ma, ma ari healthy eh, mune mavitamins yeah, yes. mune maminerals yes, mune protini hanzi ukadya zai mm. wadya chikafu chose chaunofungidzira zvese zviri papo chokwadi saka repani mambo ritesta zvakanyanya mukaritesta iri nerimwe riya riamutsauko munonatsotaura mukabika mukabika aya ayehudzi inovharwa dzemukuma dzinogara dzakawanda dziya nedzii dzakasiyana because aya ane yokuyacho yakaita white ndiri kufunga kuti kunhonga nhonga chikafu kekunopawo tichii iite but chimwe chinoitisa yoku kuti inaseta yellow luseni rearia one mm. zvegreen izvi mukatora zvimavegetables mukakandeka nhonga nhonga zviuswa mukaisa zviluseni inoita futi kuti yoku ite right saka yellow maize yes ndobvuma but pane tumwewo futi tunopa kuti tiite yellow mm-hmm. tiri kunhongwa nhongwa Ngoja atuziva kuti chui chino chiko eh, chikwa chikwa.
Eh, eh. Ah no, this is nice. This is nice. Uh, yeah. You know zvinhu zvinofadza kuona kuti project yakadai ichinatsobudirira ichienda mberi yakabatana huku nemombe ichitipa mazai akanaka ekuti anotengeswa achi anotengeswa achishandiswa scale zviya zvekuti unatsowana mari yako back ndo business kana ndikuri my business um, ini kana ndakuisa zai pascale ndamubusiness nokuti ndiri kuziva kuti chikafu changu chaita apa mvura yangu vanhu vari kushanda ipapo zvese mari yangu iri kuita sei iri kudzoka mm. aiwa no zvonakidza zvonakidza saka pana pamune muchishanda munoita mega
dzidzi ndezvemurungu toshandisa orit ndaona pane mayouth ari panapa eh, ya eh, chichamurutarisira pamayouth enyaya amunawai ndo ndozva ndimi ka senior ka muri kuatraina ka chamuri kuatraina chii sasenior zvisati wakagona wo tikaitawo mari yedu tokwana kutotanga kuitawo project yedu takadaro ya ah, maakutaura kuzvimirira utati maakutaura manje maakutaura manje motanga wachi maprojectito zvako po zviri nyore izvi zviri nyore zviri nyore vangowana mari chete yekuitawo izvo zvizvi ngo zvida zvezvaa mari kuti bochitsvake chekudhonza ehe eh, ndo chinhu chikuru nezvimazingi zvacho zvimba izvi ehe orit orit wana nemari yacho kuzvipota uchikwanisa kutenga chikafu ehe mm. vangoita kahwani kuita kuti kumberi kuzvezvakuzviita zvega ehe ehe aiwa no zvakanaka no ndatenda zvikuru takunda mm. tiri kuona kuti muri kuita basa rakanakisa zvikuru panapa rekuchengeta huku dzemazai idzi mm. and uh, pane zvauri kuita uri kuona ngatiti ibhizinesi rako iyoyo uri kuona rine musoro here bhizinesi iri uh, ibhizinesi rine musoro zvekutodaro because rinounza mari everyday everyday eh. but kuunza mari nekuita profit zvasiyana kapa zvasiyana eh. saka iwe uri kuona riri richikupa profit ya yeah, ndikuona richinipa profit because eh. mazaya anoitwa everyday ehe eh. futi unotengesa futi chi everyday every saka everyday nyange ukawana kaprofit kadikidiki but still uri ukaona chi in a short time yeah, kadikidiki akasi kuzoita se kuzorebeza kuti mari yacho kana iri profit unogona kuiona after week mari iri kuwanika chi everyday saka neprofit saka panapa watoo neexperience yakakwana here kuti eh, project watogona kuirana wega ehe ndato neexperience ehe eh, pazviri but nyangoto kana uchiri kushanda unenge uchimborezawo mari yekuti zvikazoitawo uzotanga chi uzotangawo zvako ah, eh, wabata pana wabata pana asingafungidziri eh. ini achifunga kuti zvimwe uchangoritae uchishanda kaini uri kuchengeta mari yekuti kana yakwana waita sei wotangawo zvako aiwa zvinhu zvinonakidza zvikuru eh, ukaona munhu aane pfungwa idzodzo kuratidza kuti eh, pfungwa dzake kwaakananga kwakaita sei eh, kwakanaka kwakajeka asi iwewe semuyouth ndiri kuona uri mupfana stereki uri muyouth akanatsoukwana chaiye chaiye uri kufunga kuti izvi pane basa rauri kuita zviri kubatsira pachii pane izvi zvandiri kuita izvi chekutotanga kutouya kubasa kubasa kwandiri uno kwakanakira kuti zvonzvo ukaswera uri kumaraini kana kuti ukaswera une vamwe vanhu usina zvauri kuita kumaraini usingaende kubasa zvinozokulida kuti uzotanga kutora zvinodhaka kuri muri kumaraini kana kuzobatwa wakuita zvimwe dzimwewo mhosva dzisinei nechiita neupenyu hwako wazopedzisira wakupinda muma one but ukauya kunoku uchispenda eh, nguva yako zhinji uri pachi uri pabasa nguva yemadrugs nguva yekunetsana nevanhu unogona kuita sei kuishaya uchingoenda hako kumba manheru saka ndikuona kunge zvakanaka stereki mulife mako Mm, mm, mm, mm.
aiwa zvinhu zvinofadza zvikuru yeah. saka kune mamwe mayouth uda kuti chiiwe ungati chii kune vamwe vechifanha variko kunze uko e, kune vamwe vafanha vari kunze uko ndinoda kungoti chekutanga kuzvishandira munhu pachezvako especially uri uchitanga this age zvakangonaka pakuti unopfurwa nenyaya iyoyo yemadrugs yandachambotaura iyoyo hauzowane nguva yekuita sei yekuita madrugs zvakanyanya two ukatanga kushanda uri zera iyi paunozowana mamwe mabasa unenge waonoti kuchi kumwe to experience pane zvekuzotanga kushanda kana wakura waine age yaya unokurumidza kuita sei kuneta plus kana wakadai so uchine zera rakadai so ukatanga kushanda usina mukadzi unogona kutanga zvimwe zvinhu zvako kana kuunganidzwa kamari kako bhozi unenge usina maresponsibilities akawanda ah, saka una mukadzi ah, saka usanwa doro kuita zvese izvi uri kutozviitira kuega pasina unzi he baba imwana toda shuga baba imwana kungozvifungira ndotoronga upenyu hwako ah, inoka eh. mufana ndafarira pfungwa dzako ndafarira e, focus yaunayo mhm. because wakatarisa mberi hauna kutarisa pari zvino chete wakatarisa chi e, uri kushanda asi kushanda kwauri kuita ka wandiudza kuti wadzidza eh. zvirora kuti pano pabasa asi wakapinda basa uchiziva kuti ndoda kudzidza ende wadzidza zvekuti wakwana chasara kutsvaga mari yekuti utange zvako mhm. uyezve urinatsoziva kuti uri kushandirei mhm. uyezve urinatsoziva kuti ukaya wacommitted hauzoitiwo chii zvinhu zvakashata zvinhu zvemadrugs zvinhu zvemisikanzwa zvinhu zvinokupinza munyatwa upenyu hwako unogara uri chi uri clean uri safe uri focused aiwa no zvinhu zvinofadza ah. kuramba wakadaro ende tenchida kuti kwamunosanganawo ka nemamwe mayouth kwamunoenda kubhora kwamunoenda kuchechi e eh, ngawazive zvauri kuita ngazve focus yako kuitira kuti wamwe watiwo ndoda kukopawo nditeedzerewo zvaari kuita sei zvaari kuita kana uchifamba gwari rakanaka wamwe wanokuteerawo mugwari rakanaka iroro well done and keep it up aiwa maita basa all right